سەیری ڕوخساری خۆت کە لە شاشەی مبایلەکەتدا. پێتوایە تۆ جیاوازیت لەو ملیۆنان مرۆڤەی کە هەزار ساڵ پێش ئێستا لەم شوێنەی تۆدا وەستابوون؟ من زانستم. ئەمڕۆ دەتکەم بە شایەتحاڵی ئەو بیست و یەک ساتەی کە تێیدا مۆڵەتی ژیان بۆ ملیۆنان مرۆڤ کۆتایی هات. بیست و یەک سەدە. بیست و یەک کارەسات کە تێیدا مرۆڤایەتی لە لوتکەی پێکەنینەوە کەوتە ناو قوڵایی تاریکی. ئامادەبە. چونکە ئەمە فیلم نییە، بەڵکو ئەمە ڕاستییەکە کە نیشانمان دەدات ژیان چەندە کورتە و مەرگ چەند لێمانەوە نزیکە. سەدەی یەک، ساڵی حەفتا و نۆی زایینی، شارێک لەو پەڕی جوانی، پۆمپی، خەڵک لە باخچەکانیاندا دانیشتبوون و چێژیان لە هەوای فێنکی کەنار دەریا وەردەگرت. ژیان وەک مۆسیقایەکی نەرم بوو، منداڵێک خەریکی کێشانی وێنەیەک بوو لەسەر خاکەکە، کەس سەیری ئەو کێوەی پشتی نەدەکرد کە هەزاران ساڵ بوو خەوتبوو. لە ناکاو زەوی نەعرەتەی کێشا. ئاسمان ڕەش بوو بە بەردی گەرم. ئەو منداڵە و دایک و هەموو شارەکە لە چرکەیەکدا بوون بە پەیکەر. ئەوان نەمردن. ئەوان بۆ هەزاران ساڵ لەو ساتەدا بەستوویانە. سەدەی دوو، ساڵی سەد و شەست و پێنج زایینی، سەردەمێکی ئارام بوو. بازرگانەکان بە دیارییەوە دەگەڕانەوە ناو خێزانەکانیان. بەڵام لەگەڵ خۆیاندا تاعونی ئەنتۆنینیان هێنا، ئەو دەستەی بۆ باوەشکردن بە منداڵەکان دادرێژ دەکران، بوونە مەرگ، پێنج ملیۆن مرۆڤ کە خەونی گەورەیان هەبوو و لەناو بێدەنگییەکی سامناکدا کۆتاییان هات. سەدەی سێ، ساڵی دوو سەد و پەنجا ی زایینی، ژیانی شارستانی لەوپەڕی گەشەدا بوو، بەڵام تاعونی قیپریان هەموو شتێکی وەستاند. ترس گەشتە ناو جێگەی خەوتنی هەر خێزانێک. مەرگ هێندە خێرا بوو کە زیندووەکان هێندە کەم بوون نەیاندەتوانی گۆڕ بۆ مردووەکان هەڵکەنن. جیهان تەنها دەنگی گریانی تێدا مابوو. سەدەی چوار، ساڵی سێ سەد و شەست و سێ زایینی، لە فەڵەستین و ئوردون، خەڵک خەریکی نۆژەنکردنەوەی شارەکەیان بوون. بەیانیکی زۆر ئارام بوو تا ئەو کاتەی زەوی لەرزییەوە. تەنها لە چەند چرکەیەکدا. ئەو خانوانەی بە خۆشەویستی دروست کرابوون بوون بە گۆڕی زیندوو بۆ هەزاران مرۆڤ کە هاوارەکانیان لە ژێر خاکدا خنکا سەدەی پێنج ساڵی چوارسەدەی زایینی ڕۆما وەک قەڵایەکی نەبەزی وا بوو خەڵکەکەی هەستیان بە پارێزراوی دەکرد بەڵام کاتێک شارەکە کەوت و سووتا ئەو پارێزراوە بوو بە خۆڵەمێش هاواری خەڵک و دووکەڵی شارەکە نیشانەی ئەوە بوو کە مەرگیش شوێنێکی پیرۆزی نەهێشتوتەوە سەدەی شەش، ساڵی پێنج سەد و سی و شەش ی زایینی، خراپترین ساڵی مێژوو، بەیانییەک خەڵک لە خەو هەستان، ئاسمان ڕەش بوو، بۆ هەژدە مانگ ڕۆژ دەرنەکەوت، تەمێکی ژەهراوی جیهانی داپۆشی، هاوین بوو بە زستان، گەرم شین نەبوو، دایکان لە ناو بێدەنگیدا فرمێسکیان بۆ ئەو منداڵانە دەڕشت کە تەنها پارچە نانێکیان دەویست. سەدەی حەوت، ساڵی شەش سەد و سی و شەش ی زایینی، سەردەمی جەنگە گەورەکان بوو. لە جەنگی یەرمووکدا، ئەو گەنجانەی خەونیان هەبوو بگەڕێنەوە و هاوسەرگیری بکەن، بوونە قوربانیی جەنگێکی خوێناوی کە نەخشەی جیهانی گۆڕی. بیابان تێر بوو لە خەونی ئەوانەی کە تەنها دەیانویست بژین. سەدەی هەشت، ساڵی حەوت سەد و سی و پێنج ی زایینی، لە ژاپۆن، خەڵک خەریکی کشتوکاڵ و ژیانی سادە بوون، بەڵام ئاوڵە وەک لافاو هات. گوندەکان پڕ بوون لە دەنگی منداڵ. بێدەنگییەکی کوشندە دایگرتن. لە هەر سێ کەس، یەکێکیان چیتر بەیانیکی تری نەبینی. سەدەی نۆ، ساڵی هەشت سەد و چل و حەوت ی زایینی، بوومەلەرزەکەی دامەغان. دوو سەد هەزار مرۆڤ خەریکی خەون بینین بوون. کاتێک زەوی لەتی کردن و هەموو خەونەکانی لە یەک چرکەدا لەناو برد بەیانی کە خۆر هەڵات تەنها وێران و بێدەنگی مابووەوە سەدەی دە ساڵی 930 زینی خەڵک بۆ پەرستن ڕویان لە مەکە دەکرد بەڵام هێرشی قەرامیتەکان ئەو شوێنە پیرۆزەی کردە گۆماوی خوێن، مرۆڤەکان لە کاتی نزاکانیاندا بێتاوانە گیانیان دەسپارد و مێژوو بۆ ئەو ڕۆژە شەرمەزار بوو. سەدەی یانزە، ساڵی هەزار و سی و سێی زایینی، زەریا تووڕە بوو. تسۆنامییەکی بێبەزەیی شارە کەنارەکانی فەلەستینی سڕییەوە. خەڵک خەریکی نانخواردنی بەیانی بوون، کاتێک شەپۆلەکان ژیانی هەموویانی ڕاپێچ کرد، وەک ئەوەی هەرگیز بوونیان نەبووبێت. سەدەی دوانزە، ساڵی هەزار و سەد و سی و هەشت ی زایینی، حەلەب، شاری جوانی و ژیان، لە یەک ساتدا بوو بە وێرانە، دوو سەد و سی هەزار چیرۆکی ناتەواو لە ژێر داروبەرددا مۆری کۆتاییان لێدرا. زەوی هێندە بە بەهێزی لەرزی، کەس فریای نزا نەکەوت. سەدەی سیانزە، ساڵی هەزار و دوو سەد و پەنجا و هەشت ی زایینی، بەغدا، ناوەندی زانست و جوانی بوو. کتێبخانەکان پڕ بوون لە زانایان. بەڵام مەغۆلەکان گەشتن و قیامەت هەستا. مەرەکەبی کتێبەکان و خوێنی زانایان بۆ چەندین ساڵ تێکەڵ بوون. دیجلە بۆ ئەو شکۆیە دەگریا کە لە یەک شەودا بوو بە دووکەڵ. سەدەی چواردە، ساڵی هەزار و سێ سەد و چل و حەوت ی زایینی. مەرگی ڕەش، بەتایەک کە تەنها نیشانەیەکی بچووک بوو لەسەر جەستە، بەڵام هەموو هیوایەکی دەبڕی. نیوەی مرۆڤایەتی کۆتایی هات. باوک نەیدەوێرا دەستی کوڕەکەی بگرێت لە ترسی مەرگ. جیهان گۆڕا بۆ گۆڕستانێکی گەورە. سەدەی پانزە. ساڵی هەزار و چوار سەد و پەنجا و سێ زایینی، قوستەنتینییە ڕووخا. هاواری ئەو دایکانەی کە منداڵەکانیان لە باوەش گرتبوو، لە ناو دیوارەکاندا قەتیس مابوون. ئاسمانی هەژاند. کۆتایی سەردەمێکی کۆن بوو بە تامی خوێن و فرمێسک. سەدەی شانزە، ساڵی هەزار و پێنج سەد و بیست ی زایینی. ئەو ساڵەی ئاوڵە کیشوەرێکی سڕییەوە، لە سەدانەوەی گەلێکی بێتاوان لە ئەمریکا بەهۆی نەخۆشییەکەوە لەناوچوون. کە کەس نەیدەزانی چییە. شارستانیەتەکان وەک مۆم لە بەردەم ئەم پەتایەدا توانەوە. سەدەی حەڤدە، ساڵی هەزار و شەش سەد و شەست و شەش ی زایینی، لەندەن دەست سووتێت. لە کاتێکدا ئاگر هەموو شتێکی دەخوارد، تاعونیش لەو لاوە خەڵکی دەدوورییەوە. خەڵک وایان زانی دونیا بەرەو کۆتایی دەچێت، چونکە هیوا لە هیچ لایەکەوە دیار نەبوو. سەدەی هەژدە، ساڵی هەزار و حەوت سەد و شەست و سێ زایینی، گڕکانی لاکی، ئایسلەندا سووتا و ژەهرەکەی ئاسمانی ئەوروپای تاریک کرد، برسێتی بوو بە شۆڕش و شۆڕش بوو بە خوێن، دایکان نانیان نەبوو بیدەن بە منداڵە برسیەکانیان و ژیان بوو بە جەنگ. سەدەی نۆزدە، ساڵی هەزار و هەشت سەد و شانزەی زایینی، ساڵی بێ هاوین، بەفر لە تەمووزدا دەباری، خەڵک لە برسێتیدا ڕەگی درەختیان دەخوارد و هیوا لە دڵیاندا مردبوو، جیهان سارد ببوو وەک دڵی ئەو مرۆڤانەی، کە تەنها مەرگیان دەبینی. سەدەی بیست، ساڵی هەزار و نۆ سەد و چل و پێنج ی زایینی، لوتکەی دڕندەیی مرۆڤ لە هێرۆشیما کچێک یاری دەکرد، تا ئەو چرکەی تیشکێکی بەهێزتر لە خۆر هەموو شتێکی کردە دووکەڵ، مرۆڤەکان نەمان، تەنها سێبەرەکانیان لەسەر دیوارەکان جێما وەک شایەتحاڵی ئەو تاوانە. سەدەی بیست و یەک، ساڵی دوو هەزار و بیست ی زایینی، جیهانێکی پڕ جەنجاڵی لەناکاو وەستا. مەرگ هاتە ناو هەموو ماڵێک. ئێمە تەنها لە رێگەی پەنجەرەکانەوە سەیری یەکتریمان دەکرد. دووبارە مێژوو نیشانی داینەوە کە ژیان چەند ناسک و پیرۆزە. ئەمە گەشتێک بوو بەناو ئەو ئێش و ئازارانەی کە مێژوو هەوڵ دەدات لەبیریان بکات. ئەگەر تا ئێرە لەگەڵم بوویت، بزانە کە مانەوەی من و تۆ لێرە تەنها یەک واتای هەیە. قەدەری ئێمە هێشتا کۆتایی نەهاتووە مێژوو تەنها چیرۆک نییە بەڵکو وانەیەکی توندە بۆ ئەوەی بزانیت کە ئەو ساتەی تێیدایت چەندە گرنگ و پیرۆزە ئەگەر دەتەوێت پێکەوە پەردە لەسەر نهێنیە تاریکەکانی ئەم جیهانە لابدەین فۆڵۆم بکە چونکە چیرۆکە ڕاستەقینەکان هێشتا لە ڕێگەن.